אין צייטן אין די גמרא דף צד ג עמוד א', היורש, לאמיר נעמען לענ ד נשמת אביו מורי רבי יוסף רבי חנא זכריה עליו השלום, מאן דחודש דאך עספאנסעס, רבי שלמה טויבער לכבוד די תורה ולומדיה, רבי יוסל באטניק לזכות רפיא של אימא רחליא בת ברנע לזכות לעילוי נשמת פערל חיה בת רבי אפרים פישל, שוועסטער, טאקע, ס'יעצט די יארצייט פון פערל חיה בת רבי אפרים פישל, די אייבערשטער זאל אויף אים שומען זאל האבן א עליה, זאל זיין א גוטע בעטער. פאר די נאנטע, פאר די ווייטע, פאר אלע גוטע אידן, און בזכות הגה פון יצחק יוסף בן רבקה, אויך מיין פעטער זיצט נאך אין די ישיבה, רבי צבי בן רבי אהרן דוד עליו השלום. געשטאנען אין די משנה, היורש, דער יורש האט דריי רולס, סומך, ער קען מאכן סמיכה אויף זיין טאטע'ס קרבן, ער ברענגט נסכים אויף די טאטע'ס קרבן, און מיימר, אויב האט ער געזאגט די קדושה פון דער בהמה זאל ארויפגיין אויף א אנדערע בהמה, ס'איז א עבירה, מען טאר עס נישט טון, אבער ס'איז חל נ, דאס הייסט, איך קען נישט גיין צו דיין בהמה זאגן די קדושה זאל ארויפגיין אויף א אנדערע בהמה, ביסט נישט קיין מחותן דא, דער יורש איז גענוג א מחותן, דעט איטס גאנא טעיק א עפעקט. תנו ר' חנניה קמאי דרבה, האט ר' חנניה געלערנט פאר רבה, יורש אינו סומך, יורש אינו מיימר. נישט אז מ'קען מאכן סמיכה, נישט אז יורש קען מיימר זיין. פרעגט די גמרא וואו אנאנד נאנד ס'האט געלערנט אין אונזער משנה אז יורש סומך אויף די טאטע'ס קרבן און מאי ביעס נסחב אי מיימר, לכאורה איז עס א סתירה צו די ברייתא וואס האסט געזאגט, ומלאי האט ר' חנניה געפרעגט רבה איף חו זאל איך עס איבערדרייען, ס'זאל נישט זיין קיין סתירה מיט די משנה, ומלאי לא, ניין דארפסט נישט איבערדרייען, כ'האב דא אלט פילא יו אין די געפ.

מאי טעמא דרבי יהודה אז א יורש קען נישט סומך זיין, ער קען נישט מיימר זיין אויף די ירושה פון זיין טאטע, ווייל א דרשן שטייט פאר סמיכה קרבנוי, קומט דער פסוק ממעט זיין א מענטש איז נישט סומך נאר אויף די אייגענע קרבן, ולא קרבן מאביו נישט א קרבן וואס ער האט געירשנט פון די טאטע, ווי יאלעפער לערנט ארויס מיט א מ' מציני, תחילת הקדש, ווען מ'זאגט דא תחילת הקדש איז מען רעפערינג טו תמירה, ווייל דעמאלסט איז א נייע חלות פון הקדש, די בהמה של קדש שגייט אראפ אויף די צווייטע בהמה, מי סוף הקדש פון די סמיכה וואס איז ממש די לאסט סטעפ גלייך פאר שחיטה, מ'וועט באלד זעהן, די סמיכה דארף זיין ליטערלי א מינוט פאר די שחיטה, ממש ביי די מקום השחיטה ביי די מזבח, מה סוף הקדש אזוי ווי צום סוף יורש אינו סומך קען די יורש נישט מאכן קיין סמיכה, אויף תחילת הקדש ביי די תמירה יורש אינו מיימר גייט די יורש נישט מאכן קיין תמירה, ווייל בדרך כלל ווייסט מען. ווי ווייט קען א ישראל אריינגיין אין די היכל? אין די אזהרה? נישט אין די היכל. ווי ווייט קען די ישראל אריינגיין אין די אזהרה? יד אלף אמה. ס'דא עלף אמות וואס ער קען אריינוואקן אינעווייניג. באט ווען ער מאכט סמיכה, סינס די סמיכה דארף זיין ממש נאנט צו די מזבח, האט ער רשות, האט אזוי ווי א פעס, א וואן טיים פעס, ווען דו גייסט מאכן סמיכה, קען מען צוקומען עז קלאוס עז פאסיבל ממש נאנט צו די מזבח. ס'דארף זיין גלייך פארדעם קען ער צוקומען זייער קלאוס. איי ווי קען די ישראל אריינגיין? היות דאס איז זיין מצוה, דאס איז זיין תפקיד יעצט, האט ער א פעס. אזוי ווי די כהן טאר אויך נישט סתם אזוי גיין. נאר ווען ער טוט א עבודה, ווען ער טוט א עבודה דעטס איז מישן, דאס איז א מצוה, דער ישראל וואס טוט סמיכה מעג אויך אריין גיין, נאך מער, היות אונז ווייס מען אז דער ישראל מעג שעכטען, קען ער זיין דער שוחט דארטן און שטיין לעבן דער מזבח, נאך מער, א פרוי מעג מער קיין דין שעכטען, קען אויסקומען סתם אזוי א פרוי באלאנגט אינגאנצן אין דער ווייבער שול, אבער היות אויב זי גייט שעכטען וויטש מעיקר הדין מעג זי שעכטען, קען א פרוי, האסט א מציאות ווי א פרוי קען צוקומען ממש צו דער מזבח. רבי סטעפאנצקי האט געזאגט, איך געדענק נישט קלאר אדער פון ר' אלישיב אדער פון ר' אורבאך, ר' שלמה זלמן, אז מהאי טעמא, ווען מען טוט אן תפילין און מען טאטשט די ארמפיט אדער מען טאטשט די קאפ, איז דא וואס זאגן מען דארף זיך נישט וואשן די הענט, פארוואס? דאס איז די מצוה, אויב אזוי, ס'איז נישט בשעת דו טאטשסט א נישט ריכטיגע פלאץ, דאס איז די אנטפקד יעצט צו טון, אויב זיי דארפן עס נישט טון, איך האב עס איבער געזאגט פאר ר' דוד שמואל, פארשטייט זיך ער דידענט לייק איט סאו מאטש, האט ער געזאגט אז בעצם ברענגט מען עס שוין פון די בוטשוטשער רב, פון אנדערע, און די ריזען איז, נישט ווייל מען דארף נישט, ווייל ס'איז נישט קיין מקום טמא, נאר היות ס'איז דרכו צו לייגן דארט די תפילין, אויב אזוי איז עס קאנסידערד א מקום מגילה, עס איז קאנסידערד א אפענע פלאץ פאר דעם דארף מען נישט וואשן, אבער פלענטי אחרונים אינקלאדינג די חזון איש האבן געהאלטן טאמער די קענסט איז זיכער כדאי זאלסט זיכער וואשן. ורבנן, די חכמים. די קאפ איז אייביג מקום מגילה מען דארף וואשן. די קאפ איז נישט קיין מקום, אפיציעל איז די קאפ צוגעדעקט, אמאל איז מען געגאנגען א טורבאן, מען איז געגאנגען מיט א שמאטע, אפיציעל די האסט די קאפל, מען רעדט נישט פון קיין קליינע, ס'איז איינער פון די רייסן אויף א ריזיגע קאפל. נאכדעם די ארמפיט איז דאך אויך נאנט צו א מקום זייער. יא. אקעי. א דרבנן וואס האלטן אז די יורש קען. ורבנן, די רחבנן וואס האלטן אז די יורש מאכט יא סמיכה און זיי קענען יא מאכן תמירה פון ווי זיי לערנען זיי פון ווי לערנען זיי ארויס די הלכות, זיי זאגן אז שטייט ביי תמירה במהומאיר יאמיר א דאפלטע לשון, לרבות את היורש אז אפילו די יורש קען אויך מאכן תמירה. ווי א' אויף איין לשון אז תמירה ווארקס מיט א יורש, האסטו א מעמד סיני סוף הקדש מיט תחילת הקדש, מיין תחילת הקדש אזוי ווי ביי תמירה האסטו יעצט ארויסגעלייגט פון די דאפלט לשון יורש מימר, אויף סוף הקדש די סמיכה איז אויכעט יורש סוי מען קען די יורש מאכן סמיכה. ורבנן, וואס גייען זיי טון מיט האי קרבנאי? רבי יודא ער רש'ט דאך נישט אז א יורש קען קען מאכן סמיכה, מאי אב ד ליה וואס גייט ער טון מיט די קרבנאי? לויט די חכמים די דריי אזכרות וואס מען האט געזאגט קרבנאי גייט מען דרש'נען קרבנאי א איד דארף טון סמיכה, ולא קרבן עובד ככרבן א בהמה פון א גוי דארף נישט מאכן קיין סמיכה קרבנו ולא קרבן חבירו די צווייטע אז א שליח קען נישט טון אן ביהאלף אוו די אונער אוו די קרבן קרבנו די דריטע לרבות כל בעלי קרבן די סמיכה האבסטו עטליכע שותפים קען נישט איינער גיין יוצא זיין אלע אלע אנדערע שותפים נאר יעדער איינער דארף מאכן סמיכה. שטייט דריי מאל קרבנו האסטו דריי עלעמידעם די גוי די שליח און נאכדעם האסטו אז די שותפים סאו לויט די חכמים האסטו דריי מאל קרבנו לערנט אונז דיע דינים און ממילא איז קיין איינס נישט איבעריג מרבה צו זיין אז די יורש קען אויך מאכן סמיכה. רבי יהודה לערנט ארויס פון קרבנות אז די יורש קען נישט מאכן סמיכה, לרבות כל בעלי קרבנות סמיכה לעצלי, ער האלט אז דער קרבנות פון אלע שבטים דארף מאכן סמיכה, איינס איז און לערנט נישט דער לימוד, אויב אזוי האט ער איינס איבריג, גייט ער ממעט זיין די יורש. והיא נמי איסלא, אפילו אויב דו גייסט האלטן אז דרש'נט יא דער לימוד אז אז אלע שותפים דארפן נישט מאכן קיין סמיכה, איז עובד כחבן בחבירו, דער מיעוט אז א גוי קען נישט מאכן קיין סמיכה פלאס. א שליח א ישראל פאר א ישראל קען נישט מאכן קיין סמיכה און מאכן חד קראו נפקא, לערן איך ארויס פון איין קרבן איך דארף נישט קיין סעפערעט וואן איינס פאר א גוי און איינס פאר א איד, ווייל וויאזוי וואלט איך, ס'קלאר אז די גוי גייט נישט מאכן קיין סמיכה, דאס איז א דבר פשוט, א גוי קען נישט מאכן קיין סמיכה, סאו אויב אזוי וואס גייט זיין, ער שיקט א קרבן, לויט די צד אז ער קען יא מאכן סמיכה מיינט עס דורך א שליח, אז איך זאג דיך אז א שליח קען נישט מאכן קיין סמיכה, איז נישט קיין חילוק א גוי אדער א איד ביי ביידע גייט מען נישט דארפן מאכן קיין סמיכה. אויב אזוי א יתירה לייט תרי קרא האסטו צוויי איבריגע קרבנות, חד איינס גייסטו דרשנ'ען קרבנו ולא קרבן אביו די יורש קען נישט מאכן קיין סמיכה, ואידך די צווייטע לרבות כל בעלי קרבן די סמיכה אז אלע שותפים דארפן מאכן סמיכה. רבי יהודה און רבי יהודה האלט אז א יורש קען נישט מעמיר זיין, האי הומי יאמיר וואס פון דעם לערנען אויס די חכמים אז א יורש קען יא מעמיר זיין, מאי יאבד ליה וואס גייט ער טון מיט די דריש? מי באי ליה ער דארף עס האבן לרבות עס איז אישו אז מאבד צו זיין די פרוי אז אויב האט א פרוי געמאכט תמירה איז עס חל און זי גייט באקומען מלקות נאך א עבירה. גייט צו באקומען מלקות אויף דעם, די תענית האבן געלערנט אין א ברייתא, לפי שכלו ענין כולו, די גאנצע פרשה פון תמירה, אינו מדבר אלא בלשון זכר, אלע ווערבעירום, אלע ווערטער, איז אלץ לשון זכר, מעשי פיינע לרבות עשה אישה, פארוואס זאל אונז איינפאלן מען זאל מאבד זיין די פרוי, תלמי לומר שטייט אין פסוק, המאיר ימיר, די דאפעלטע לשון, אפילו א פרוי קען אויך מאכן די דין תמירה, ורבנן דרשו, אז א, פון די חכמים זענען מבהיר פון המאיר ימיר אז א יורש איז מיימר, לערנט ארויס די הלכה. פון די ווארט ואם, די תורה האט געקענט זאגן אם המאיר ימיר אן די ו', ער האט איבערגעשריבן די ו' צו זאגן אז א פרוי קען איז אויך דא די דין פון תמירה, ווי רבי יהודה, ואם לא דרוש ער דארשט נישט די איבריגע ו' אז דאס איז גענוג מרביץ זיין אז דאס איז גענוג פאר א לימוד. צו די הייליגע משנה, הכל סומכין, דא סאונדט אזוי ווי עווריבאדי אקראס די באורד איז נאו עקסעפשאנס, אבער גראדע איז דא א סלייט נומבער, חוץ מהחירש שוטה וקטן סימה עובד כוכבים ועבד ועשליח ואישה, די אלע מאכן נישט קיין סמיכה. זאגט די גמרא, עקשעלי ס'איז זייער וויכטיג אין מצוות סמיכה, אבער איז סמיכה שיעור איין מצוה? ס'איז וויכטיג, באט איטס נאט די עיקר מצוה, און ממילא אויב האט מען נישט געמאכט קיין סמיכה, איז די קרבן א כשר'ע קרבן, ער האט באקומען זיין כפרה, אבער מ'העט זעהן אין די גמרא, איטס נאט די אלטימעט וועג, ס'איז נישט די לכתחילה'דיגע וועג וויאזוי צו טון די מצוה. ווי מאכט מען סמיכה? על הראש? אויפן קאפ? ווי אזוי בשתי ידיים מיט ביידע הענט, ובמקום שסומכין שוחטין, די פלאץ ווי מען מאכט סמיכה דארט שעכט מען, מען וועט זען אין די גמרא מען רוקט מען רוקט נישט אוועק די בהמה פון די פלאץ ווי מען האט געמאכט סמיכה נאר דארט ממש דארט ווי ער שטייט גייט מען עס שעכטן, ותהי' כדברי סמיכה שחיטה און מען דארף עס שעכטן רייט אוועי גלייך נאך סמיכה, מען וועט זען אין די גמרא אז דאס איז איין לאנגע לשון, ס'איז די פלאץ ווי מען שעכט איז. וואס איז פלאץ ווי מען לייגט סמיכה שחמנית, און ממילא גלייך נאך סמיכה דארף מען טון שחיטה, פארדעם דארף מען עס לייגן ביי די פלאץ ווי מען שחט עס. זאגט די גמרא רבי שלמה חיריש שוטה וקטן קען נישט מאכן קיין סמיכה די לאו מנאי דיין עני, זיי ווייסן נישט וואס אינזין צו האבן, זיי ווייסן נישט וואס צו טון בשעת די סמיכה איז א זאך וואס דארף האבן א מחשבה, אויב אזוי פארשטיי איך פארוואס זיי קענען נישט, ווי אזוי קומט צו א חיריש שוטה וקטן א כלל ער זאל אוינען א בהמה, און אויב ער קען נישט מאכן קיין קנין ווי אזוי קען ער אוינען א בהמה, דורך ירושה, אז די טאטע האט אים איבערגעלאזט א בהמה קען ער ירש'נען. אויב די כוכבים נאמר אז זיי מאכן נישט קיין סמיכה פארשטיי איך ווייל שטייט אין פסוק דבר אל בני ישראל וסמך ידו על ראש שאולו אז בני ישראל מאכט סמיכה נישט קיין גוי בני ישראל סמכין והיינו אויב די כוכבים סמכין אילו סימן מאי טעמא לוי פארוואס קען א גוי פארוואס קען א בלינדער נישט מאכן קיין סמיכה פון ווי נעמסטו דאס זאגט די גמרא ר' חיסדא ור' יצחק בר אבדימי אחד אמר איינער זאגט עשיה סמיכה סמיכה מזקניו הוא עדו ביי די פאר העלם דבר של ציבור דארף די זקנים די סנהדרין מאכן סמיכה. און אזוי ווי די סמיכה גייט נישט ביי א בלינדע, ווייל א סומא קען נישט זיין פארט פון די סנהדרין, מ'לערנט ארויס די פסוק זאגט ועל פיהם יהיה כל ריב וכל נגע, יעדע פייט און יעדע נגע זאל גיין פון די דורך די זקנים פון די סנהדרין, פון די היקש פון ריבים דאס הייסט די דין פון פסק'נען, צו נגעים וואס איז די פרשה פון נגע, די גמרא לערנט ארויס אין סנהדרין אזוי ווי א סומא איז פסול צו זעהן נגעים ווייל שטייט אין פסוק לכל מראי עיני הכהן, אויב אזוי איז ער פסול צו פסק'נען עז וועל. די גמרא זאגט אין יבמות אזוי ווי בעש ט דארף זיין מנוקים בצדק ערליכע אידן אן קיין עבירות אזוי אויך דארפן זיי מנוקים פון יעדע מום די פסוק זאגט כולם יפו ראיותי און מום אין בח אזוי אויך אלע אנדערע סמיכות גייט נישט אן ביי א סומא וכדומה און איינער זאגט אז איך לערן יעצט אויס סמיכה סמיכה מעולת ריאה אזוי ווי די סמיכה גייט נישט אן ביי א בלינדע ווייל א סומא איז פטור פון מצוות ריאה מען לערנט עס ארויס פון ירא יראה מען דארף קענען זען כדי צו זיין מחי' במצוות סריעה, אזוי אויך די אנדערע סמיכות גייען נישט אן ביי א סימא. ס'איז דא א ספר, מ'האט שוין נאכגעזאגט אמאל, פון לקיטה בשר לקיטה, פון א איד א גייסטער רבי שמואל אלתר, ער האט איבערגעלעבט די מלחמה, געהאט איין איינציגע טאכטער, די פרוי דאכצעם איז געהארגעט געווארן, און די טאכטער איז נפטר געווארן ביי זעכצן יאר אלט, מען זעט אין די הקדמה ווי, ווען מען ליינט די הקדמה קען מען ממש וויינען, א רב א חשוב'ער תלמיד חכם, און ער ברענגט ער דא, ער בעט זיך מען זאל נוצן זיינע ספרים, מען זאל זאגן דיין תורות, א הערליכע הערליכע הערליכע ליקוט.

און ס'זאל ווערן נתקבל זיינע ווערטער, דארף ער קענען מקיים זיין לראות מעלות חברינו ולא רק חסרונם, נישט נאר די חסרונות, נאר זען די מעלות אויכעט. טאמער זעט ער נאר חסרונות, גייט זיין חבר עס נישט מקבל זיין, דער חבר וועט נישט האבן קיין רעספעקט פון אים, און ער גייט וועיסטן זיין צייט. האבן חזל מרמז געווען, א כהן וואס האט בייז עיניים, מיט איין אויג גייט ער זען מעלות חברו, מיט איין אויג גייט ער זען חסרונות חברו, ער קען קוקן אויף א נגע און מוכיח זיין און מוסר'ן, עס זאל גיין אויפן גלייכן וועג. אבל השימה באחת מעיניו, ער זעהט נישט די מעלות, ער זעהט נאר די חסרונות, ער קען נישט פסק'נען די דיני נגעים. זאגט די גמרא על מאן דאמר לויט דער שיטה וואס האלט אז מעוררת ריאה, מ'לערנט עס ארויס פון מעוררת ריאה, מאי טעמא לא יאלף לו מזיק נאי וואי די, וואס איז שלעכט מיט די פסק פון די סמיכה וואס דאס קיינעם טוען אויף פאר העלם דבר של ציבור, צד ג עמוד ב', זאגט די גמרא ער האלט דנן יחיד מיוחד, איך לערן ארויס דין פון א קרבן יחיד פון די עוררת ריאה, וואס איז אויך א פרייוועט קרבן א קרבן יחיד,

וואו שטייט וסמך ידו פון די פאר הערים דבר של ציבור, וואו שטייט וסמכי זקניי יועדו את ידיהם, ביי ביידע שטייט מפורש די ווארט פון סמיכה, לפי כה עולת ריה, די היא גופא מעולת נדבה גמרא, שטייט נישט דארטן אליינס די דין פון סמיכה ביי די ביי די עולת ריה, די דין פון סמיכה לערן איך ארויס פון עולת נדבה, דארט שטייט נישט סמיכה בפירוש. וואו זעסטו די גיוו ענד טעיק? די תנא טענה'ט זיך מ'לערנט אין א ברייתא, תנא טענה'ן מיינט א, עס איז געווען א א א איינער וואס איז געווען א בקי אין. און סתם אזוי מיינט א תנא א תנא, אבער בימי הגמרא בימי אמוראים איז געווען איינער וואס איז געווען א בקי מ'האט געלערנט תורה שבעל פה וואס האט געקענט משניות און ברייתות זייער גוט, סימילער צו וואס מ'זעהט די גמרא זאגט אין מגילה אז ס'איז געווען א אמורא דף דף חב בית עמוד א' אז ס'איז געווען א אמורא וואס האט געלערנט מיט די קינדער פון ריש לקיש און מ'האט אים גערופן ר' חנינא קרא ר' חנינא דער בעל קורא ער האט געקענט ער איז געווען א בקי אין פסוקים סימילער צו וואס אונז רופן היינט א בעל קורא ווייל אפיציעל דארף ער קענען די רשי לערנען דארט און ער קען די פסוקים מיט די טעמים פון די פסוקים

אזוי ווי די עולה וואס מען ברענגט וואלונטערילי, לימד על עולת חובה שטעינה סמיכה, אזוי ווי די עולת פון דוד דארף האבן סמיכה, אזוי אויך די עולת חובה פון אהרן דארף אויך האבן סמיכה. שטייט אין די משנה ועובד והשליח והאישו מאכן נישט קיין סמיכה. תני רבנן, ביי די סמיכה פון הקרבן שלמים שטייט דריי מאל די ווארט ידו, שטייט ידו, גיי איך דרש'ן די ערשטע ולא יד עבדו, די קנעכט פון די בעל הקרבן קען נישט זיין די שליח צו מאכן סמיכה פאר די בעל בית, ידו ולא יד שליחו, דזשענעראל אפילו א איד קען עס אויך נישט טון, ידו ולא יד אשתו אפילו די פרוי פון די מענטש קען אויך נישט מאכן סמיכה. פרעגט די גמרא הנא למה לי, וואס נעשט אום דריי דריי מאל? איין ידו מיינט שוין זיין האנט ענד נאובאדי עלס, וואס נעשט אום דריי אנדערע למידים? צריכה. ועל אי כסוף רחמנא חד ווען ס'וואלט נאר געשטאנען איין מיעוט וואלט איך געזאגט, ווער איז דער ערשטער וואס זאל קיימען מעיד זיין? הוה אמינא דעם היתה עבד, דער לייב ביי מצוות איז נישט מחיוב אין מצוות אזוי ווי א ישראל, אבל שליח א רעגולער ישראל, דער בר מצוה אי ה האט א, ער איז מחיוב אין מצוות אזוי ווי דער שליח, אזוי ווי דער משלח, לשליחו של אדם כמותו, איין מער לסמוך זאל ער קענען מאכן סמיכה, ויש מענין הני תרתי, נאר די צוויי וואלט איך געזאגט דער לייב כגופי דמי, דער שליח, דער עבד זיכער נישט, איז נישט אזוי ווי דער בעל בתים אליינס. אבל אשתו, די פרוי פון א מענטש די כגופי דמי אזוי ווי רבי ווארענשטיין זאגט ס'איז נישט נאר שבע ברכות תורה, נאר ס'איז דא הלכות וואס איז אמת'דיג נוגע, לגבי וואס איז נוגע, די פרוי ווען מ'וויל מטיל נדר זיין דארף די מענטש קומען פאר א רב און זאגן די פסח חרטה, ס'דארף זיין די מענטש אליינס, די פרוי קען שיקן די מאן, די אנלי וואן וואס א צווייטער קען רעפרעזענטן איז די מאן פאר פרוי, פארוואס ווייל אשתו כגופי דמי, אויב אזוי איין מתיסמוך זאל די פרוי קענען מאכן סמיכה פאר די מאנ'ס קרבן, צריכה דארפסט האבן ידו, ניין די פרוי דאזנאט קוואליפיי. סמיכה שיעור אין מצוה, שטיין די מצוה איז נישט די עיקר מצוה, באט איטס אימפארטענט פארט אוו די מצוה אבער ס'איז נישט מעכב. תני רבנן, שטייט אין די תורה וסמך ידי על ראשו עלו ונרצה לו לכפר עליו, איז משמע ווען די בעל הקרבן באקומט די כפרה דורך די סמיכה, אגעין, וסמך ידי על ראשו עלו ונרצה לו דורך די סמיכה לכפר עליו, ווייל מ'האט נאכנישט גע'שחט'ן, מ'האט נאכנישט געשפריצט, מ'האט נאכנישט מקבל געווען, מ'האט גארנישט געטון קיין עבודת הנן, פון סמיכה האט מען געהאט א כפרה, וכי סמיכה מכפרת? ווייל אין כפרה עולה באדם, די זריקת הדם איז וואס ברענגט די כפרה, שנאמר, כי הדם היא בנפש יכפר, די עבודת הדם איז וואס ברענגט די כפרה, אלא נאר וואס דען שטייט ושמח ונרצו, לא אומר לך שהם עשו על הסמיכה שיעור א מצוה, אויב האט ער געמאכט די סמיכה, נעה, איך האב נישט קיין נערוון, איך עקל מיך, איך וויל נישט טאטשן די בהמה, איטס נאט ריעלי עיקר פון די מצוה, מעל עליו הכסף כאילו לא כפר, כאילו ער האט נישט באקומען די ריכטיגע כפרה, אבער זאלסט וויסן וכפר, ער דארף נישט ברענגן קיין צווייטע קרבן, באט אזוי ווי א סעווענטי אן א טעסט איז פעסינג, איטס פעסינג, פארט איז נישט די ריכטיגע וועג וויאזוי מען וויל פעסן א טעסט, די ריכטיגע וועג איז מיט סמיכה איווען דאו עס איז נישט מעכב. א סימילער ברייתא ותניא גבי תניפה כ א גבי נית, א סימילער זאך לגבי תניפה שטייט אין פסוק ולקח כבש אחד ושם לסניפו שטייט נאך די סניפו לכפר עליו איז משמע מען הייבט עס אויף איז שוין דא א כפרה וכי תניפה מכפרת ולא אין כפרה אלא בדם די כפרה קומט מיט שפריצן די בלוט שנאמר כי הדם הי' והנפש יכפר די עיקר כפרה קומט מיט בלוט אלא נאר וואס דען? די תניפה איז מכפר לומר לך שמסור לתניפה שיעורי מצוה, האסט געמאכט פאר א שוואכע חלק פון די מצוה, מעל עליו הכסף כאילו לא כיפר אזוי וועסטו נישט באקומען די ריכטיגע כפרה, וכיפר אבער בדיעבד האסטו געהאט א כפרה. שטייט אין פסוק וסמיכה על הראש, ווי מאכט מען די סמיכה אויפן קאפ? תני רבנן, שטייט עטליכע מאל ביי די עולה, ביי די שלמים, ביי די חתס שטייט ידו על ראש. זאלסט מאכן די סמיכה אויפן קאפ פון די בהמה, דארשט נישט ידי על הראש ולא ידי על הצוואר, זאלסט נישט מאכן קיין סמיכה אויף די האלז, קען זיין מיר טראכטן לעבן די מקום שחיטה איז א גוטע פלאץ צו מאכן סמיכה, ניין, ס'זאל זיין אויפן קאפ, ידי על הראש ולא ידי על הגביים, נישט אויף די רוקן פון די בהמה, ידי על הראש ולא ידי על החזה, נישט אויף די טשעסט פון די בהמה, פרעגט די גמרא כל הנה למה לי, ס'שטייט איינמאל ראש, קאפ מיינט קאפ, לאמיר האבן ס'מיינט נישט די פיס, ס'מיינט נישט די טשעסט, ס'מיינט נישט די הארץ, ס'מיינט נישט די האלז, ס'מיינט גארנישט, ס'מיינט אויפן קאפ, זאגט גמרא צריך איך דארף האבן אלע דריי ואי כסוף רחמנא חד ווען ס'וואלטן נאר געשטאנען איינס וואלט איך געזאגט וואס בין איך ממעט למיתה צבר די האלז נישט תלוי כלו בהדר ראשו ס'איז נישט אויף די זעלבע לעוועל ווי די קאפ די קאפ איז לאמיר זאגן דריי פיס הויעך די האלז איז טו ענד א האלף פיט הויעך אויב אזוי פארשטיי איך אז ער קען נישט קוואליפייען אבל גבאי די רוקן פון די בהמה די כלו להדר ראשו ס'איז בעיסיקלי א סטרעיט ליין לעוועל מיט די קאפ איי מילוי אז וואלט איך געזאגט אז ס'איז נישט קיין פראבלעם מ'קען מאכן סמיכה אפילו אויף די רוקן צריך איך דארף האבן א פסק ממעט זיין די רוקן עז וועל.

סמיכה דארפסט האבן א עקסטרע פסק צו זאגן ניין די טשעסט אויסוואל דאזענט קוואליפיי. סאו אינטערסאנט ווען מען מאכט סמיכה גייט מען זעהן ווייטער אז ער דארף זיך אראפ לייגן די גאנצע וועיט די גאנצע ליטערלי אראפ שטופן די קאפ פון די בהמה ווען סשטייט א גרויסע באן סאיז א שווערע זאך דארפסט ארויף לייגן די גאנצע דא זענען דאך דינע מענטשן הונדרעט פונט וואס מען וועגט און אראפ וועגן די גאנצע קאפ די גאנצע קאפ פון די בהמה נאר לויט א הווא אמינא וואס? לויט די הווא מינא, אז מ'קען מאכן די סמיכה אויף די האלדז אדער אויף די טשעסט, אויב די כהן שטייט און די בהמה שטייט, ווי אזוי איז שייך צו מאכן סמיכה בכל כוחו? סאו לכאורה וואלט מען געדארפט זאגן אז לויט די הווא מינא וואלט מען איבערגעדרייט די בהמה אזוי ווי מ'איז גרייט צו שחט'ן און דעמאלסט געמאכט די סמיכה. אבער אילו היא. די האלז און די טשעסט מיט פול וועיט, קארעקט, אויך איבערדרייען וואלסטו אנגעקומען צו די האלז מיט די פול וועיט. געבוידעם, א שיעור געזעץ שאלה, ידי על הצדדים, קען מען לייגען די וועיט אויף די בעקעלעך פון די בהמה, אויף די זייט, נישט אויף די קאפ, נישט די טאפ אויף די קאפ, מאי, וואס איז די אמות די הלכה? צו שוין האבען געלערנט די תניא אבא ברהוה ברבי אליעזר בר יעקב אומר, אבא ברהוה אדער די זוהן פון רבי אליעזר בר יעקב, אדער בדברי אליעזר בן יעקב און בית מדרש פון רבי אליעזר בן יעקב, שטייט אין פסוק וסמך ידיו על ראשו, ידיו על ראשו ולא ידיו על הצדדים נישט אויף די בעקלעך, האסט בפירוש, ער האט אים געזאגט קלאר ניין מען קען דאס נישט לייגן אויף די בעק. בואי רבי ירמי', מטלית מאי שתחוצה, ווען די גייסט צו די כפרות און די זעסט יענער טוט אן גלאווס אדער א גאנצע באקס א גאנצע קאנקאקשן, זאלסט נישט מאדערן אזוי ווייט, מ'זעט אין די גמרא איז געווען א הוה אמינא אויך, ער עקלט זיך פון די בהמה, ער וויל לייגן א שמאטע, הי קענט טאטש די בהמה, מאי וואס איז די הלכה שתחוץ, איז דאס א חציצה אדער נישט? זאגט די גמרא תשמח אדער ברענג אין א ראיה צו האבן געלערנט אין א ברייתא, וויאזוי מאכט מען סמיכה, ער לייגט ארויף ביידע הענט צווישן די צוויי הערנער פון די בהמה, און ובלבד שלא יהיה דבר חוטא את בעינו, ס'זאל נישט זיין קיין זאך צווישן די הענט פון די מענטש וואס מאכט סמיכה מיט די בהמה אליינס לבין הזבח צו די קרבן, זעה מיר ס'טאר גארנישט זיין עפעס וואלט געווען א חציצה. אן אינטערעסאנטע הלכה, די רמא אין הלכות כפרות ברענגט אז ס'דא א מנהג צו מאכן סמיכה, אויף די כפרה פאר די שחיטה, מען לייגט ארויף די הענט אויפן קאפ פון די טשיקן, און ס'דארף זיין מדייק, אזוי ווי מען זעט דא, ס'דארף זיין גלייך לעבן תיכף די סמיכה שחיטה, אז מען זאל שעכטן גלייך נאכדעם וואס מען מאכט די שלאק כפרות, זאל מען מאכט די סמיכה און גלייך נאכדעם זאל מען שעכטן. אבער די טריז זהב האט א פראבלעם דערמיט, ער זאגט אז ס'זעט אויס ווי מען איז מקריב קדשים בחוץ.

ס'קען זיין אז לייגסטו די טשיקן אויף די פען לויט דעם, יא די פען דרייט זיך און ס'מאכט די כפרות, דאס איז דיירעקט, ס'איז נישט ווי קיין חציצה. אויף אזויפיל די חלק פון חציצה האסטו נישט קיין פראבלעם. איך פארשטיי ידיים, מ'לייגט די סמיכה מיט ביידע הענט אויף די קאפ פון די ווייב. נו הא נמילא, לכאורה, דער פסוק זאגט וסמך ידו, ידו איז לשון יחיד, איין האנט. וויאזוי ווייסט מען אז מען דארף עס טון מיט ביידע הענט? און ריש לקיש דאמר קרא וואס שטייט אין פסוק ביי די סלע לעזאזל, וסמך אהרן את שתי ידיו על ראש הסלע, אז מען קוקט אין פסוק, די כסיב איז ידו, י ד ו, כסיב ידו, אן קיין יוד, א לשון יחיד, און כסיב שתי, די קרי איז מיט מיט א, כאילו ס'וואלט געשטאנען ידו א לשון רבים, איז זה בנ ו, דאס איז א כלל אז כל מקום שנאמר ידו הרי כאן שתיים, אפילו ס'שטייט ידו אן א יוד מיינט עס ביידע הענט, אפילו די קרי איז לשון יחיד מיינט עס אויך ביידע הענט. חוץ א טשריפת לכו הכסף אחת אז סשטייט ידי אחת, אדערווייז שטייט ושמח ידי מיינט עס מיט ביידע הענט. אזל רבי אלעזר, רבי אלעזר איז געגאנגען, אמר להו שמעתי ביי מדרש, ער האט איבערגעזאגט די זעלבע מימרא אין בית מדרש, אויף ענגליש וואלט מען עס גערופן פלעיגעריזם, רייט? פלעידזשעריזם? פלעידזשעריזם. מען זאגט עס איבער אן יעדעם זאגן כאילו עס איז די אייגענע חידוש, קען זיין ער האט טאקע נישט געוואוסט, די מפרשים זעען ער האט טאקע נישט געוואוסט, ולא אמר רבן שמעי' דער ריש לקיש האט עס נישט נאכגעזאגט דעם נאמען פון ריש לקיש, ער האט פשוט נישט געוואוסט אז ריש לקיש האט געזאגט דער לימוד, חשוב'ן ריש לקיש האט לקיש האט געהערט דער מימרא ווי ער זאגט עס פון זיך, ועיקבתא ס'האט אים געבאדערט, די מפרשים זענען ביזי וואס ס'האט אים געבאדערט וואס גייט דיך אן, דו האסט דאך דא די ענין פון ספסוס אויף דוד וספיקאי ווי דער זכות איז א געוואלדיגע זכות, ממילא האט אים וויי געטון דער פארלוסט אויף דעם, הוסף ליה האט ריש לקיש געפרעגט צו ר' אלעזר, אי סל כדעתך אויב דו האלטסט אז כל היכא דכסיב ידו, ווען ס'שטייט י ד ו אן די י', תרתי נ י מיינט עס מיט ביידע הענט, למה לי למכתב, פארוואס שטארף שטיין אנדערע פלעצער ידיו, ידיו, בלשון רבים? טאמער ידיו מיינט, אפילו עס שטייט לשון יחיד, מיינט עס ביידע הענט, פארוואס שטייט טייל פלעצער ידיו? עקשלי האט ער אים געפרעגט, עשרים וארבע ידיו, פֿיר און צוואַנציק פלעצער ווי מען זעט ידיו, י ד, י ו. ער האט אים פארשעמט מיט זיין ביזי עקשלי, אין די תורה שטייט עס נאר צען מאל, און אין תנך שטייט עס פֿערציק מאל, סאו די נומבער טווענטי פאר איז א מיסטערי, ס'איז סתם א לשון פון א גוזמא צו א לשון פון א זאך וואס מען האט גענוצט.

מיינט עס טאקע איין האנט, און ממילא דארפסטו האבן א פסוק ס'זאל שרייבן ידיו אז ס'זאל מיינען ביידע הענט. זאגט די גמרא וסמיכין נמי, כסדר ביי סמיכה פון משה אויף ישי, ווען משה רבינו האט געקרוינט ישי זאל זיין דער ממלא מקום שטייט ויסמוך את ידיו, א לשון רבים אולי ויצווי', פאר זעהן מיר ביי סמיכה שטייט אויך את ידיו, אויב אזוי קענסטו נישט זאגן דער תירוץ, האט ריש לקיש געענטפערט, סמיכה דבהמה כאמר רב נ וועגן א בהמה, דארט שטייט נישט ידיו בלשון רבים. שטייט ווייטער אין די משנה במקום שסמכין שחטין, ותייקר וסמיכה שחיטה, פרעגט די גמרא מאי קאמר, לכאורה וואלט געווען גענוג צו זאגן אז סיי כדי סמיכות שחיטה ווייס איך שוין אז במקום שסמכין זאל מען זאל מען דא אז מקום זאל מען גלייך מאכן די שחיטה ס'זאל נישט זיין קיין הפסק צווישן סמיכה צו שחיטה זאגט די גמרא הכי קמא במקום ש וואס איז די ריזען וואס במקום שסמכין שחטין כ ווייל מ'וויל מקיים זיין שתעכב די סמיכה שחיטה ממילא פארדעם שחט מען ממש ביי די מזבח און דעט נאוט טענק יו פאר ליסענינג און העוו א וואנדערפול דעי.